Merħba sinjuri għal shooter il-program fejn ta' kull jum jgħidilkom affett li li tafu jew li jista' jkun qed nalmukom ukoll. Eh,
U minn hawn nixtieq nirringrazzja lid-diriġenti tal-Wan illi għax iħalluna, anke meta jkun hemm bżonn xi tbeżbiża lil l-amministrazzjoni preżenti, iħalluna nagħmluha. Sissa. Sissa, mitlek bela te, by the way. Thank you.
Naqpa l-erdu da te. Ija, għax ma nafx jek smajċ illi ħajola l-ħalib. Eh. U għallura qed nipprova nikkumpensa l-oli tal-ħalib bit-tibex billi innaqqas fit għax minn tibek waħda supposta mel wieħed ngħid li ta' erba' fimt. Ma temminniex. Ħa nurik, ħa nurik. Mela ġejt sal-fgur hawnhekk Sant Rosa l-ħabiba tiegħi tajjeb u ħaniprofa nagħmel tel in-nies li ħanamlu imma btibek waħda u naraw kemm noħorġu. Tagħna. Ġibtilkom it-teh. Eh, għax dak ħanejda kużajt l-istess tibek għal da, għal da, għal li. Eh. Inti wara kem. Eh, kull
kull tazza pakket. Kull tazza tibek, wahda. Inti u koll? Toġbok it-teh tijaj. Una abjad. Għax bejnietna u żajt tibek waħda l tlieta. L-aħwa l-aħwa. Inti ma kemm kemm tuża tibek? Wieħed u ma tazza. Intom bħala tibek kemm titfaw normali? Tibek ma kull te. Ma kull te.
Ġifieri ġo tazza tibek.
U kif taħseb li mort bħala lavrant? Inti?
Mm. Għaw it-te bomba ħanejdlek. Jek trita jaħdem maħna, anytime. Għax vera ħafif. Għajtni anka għocċarina.
Eh? Imma t-tilet wieħed.
Le, le, ma mela nagħmel tibek ma' kull tazza. Tibek ma' kull tazza. Imma e, e naraw xi ħaġa oħra wkoll, it-te, kif supposti xorbu? X'inhu l-etikett? Ma l-ex sinjuri mhux aħna nitkellmu, imma l-espert tal-etikett. li jiġi is-Sur Raymond Market! Welcome on my set, jiena Raymond Market, nagħlem l-etikett. That's my cat. U dik ivet il-mara tiegħi iddoq il-klarinett. Allura, fensi ekkapa. X'inhu eżatt? Xiex, ma tafx jiġifieri? L-Ingliżi li huma il-kings tat-te, meta jkollhom hekk ftit joffrulek bena tgħidulek fancy a cuppa? Eh, interessanti, iwa, eh, għalhekk propjament naqadna miegħek, eh, għajdilna kif suppost ixrob it-te. Ħa ngħidlek kif mhux suppost tixrob it-te għax ħafna minn daw in-nies komuni l-bdaba. Iwa tgħidilhom xek x'affarijiet daw, eh, eh.

Ħafna jew inkella taqbad il-plattina u ttellagħha hekk, għal naqra meta jaqa' lek ma tagħmilx naqra hekk ukoll. Taf li ġieli għamiltha dik ukoll. Allora biex suppost. Iċċekkja naqra rasek, forsi nbotbot ukoll, eh, iċċekkja. Eh, eh, allora kif suppost ma taqbadha? Mela, kollox jiddependi minn tal-widna, mis seba tal-widna. Tal-widna, xieġivi, eh. il-pinki. Il-pinki bl-Inglis, imma bil-maġnitu tal-widna, għax bleżat. Iwa, ja, eh, ma nistax nifhem jien. Nuża lilu sabiex nestrajixxi eh. dak l-asel kollu li jkun miġbu. Ja, ej importa, please. Ma nistax nifhem, tallem l-etikett un bat il-majja la tiri tagħmel. Fil-personal, fil-personal, sur Sander. Mela, ħana jillek kif titaqba titazza, mela. Il-pinki, importanti ma tkunx l-ħadu ġordnek għax iġi wax. Ja. Iddaħlu għaw, naf li għatmarajtu għandkom l-iskomuni, U l-pinki għandu ċertu saħħa. Inti, ara naqra, ara naqra kemm tifla. Isni Tony, dak li dak li jerfa l-affett subajh iż-żgħir il-ċildra ragat, terfa dik il-platina ma nmissuwiex. U b'moviment dritt, rajtu? Ħadd ixrob. Jekk jaħraq ma nonfħulux, imma X'tagħmel?
nistennewh Jibret.
jibret. Issa, jekk aċċidentalment tittestja, U jkun jaħraq, ma tajt xej, tniżel it-tazza bil-kwiet, tmur fil-ġeb, immaġina milta, ħana mililek eżat kif tiġi. Tajba għallu! Ullum kien program ftit strampa xal kem mux il-ħat, ċorta wahda għamilna program sa' fuq it-te. Eh, u biex nala anzi, taf li muwa dak it-ti illi jżommok saqajk mal-art? Il-grevi ti. Jek ma nkunu xaw, għada, kol ta' għanna s-sigurita.